Croeso i'r man tawel, ffordd newydd o wyddio gyda'n gilydd fel cymuned o eglwysi. Bob wythnos byddwn yn gwrando gyda'n gilydd ar rhan o'r Ysgrythur, gan dalu sylw i be mae Duw efallai yn ei ddweud wrthym drwy'r geiriau hyn. Rwy'n eisiau rhoi amser i glywed llais Duw, felly byddwn yn gwrando ar y darlleniad ddwywaith, gan gymryd amser i fyfyrio, meddwl, a gweddïo. Wedyn byddwn ni'n gweddïo dros y byd a drosom ni ein hunan. Mae hon yn ffordd hynafol o ddod i adnabod Duw. Mae'n ymwneud â chymryd amser i glywed ei lais ef yn yr ysgrythurau ac yn y distawrwydd. Gyda'n gilydd, rŷn ni'n gobeithio dyfnhau ein ffydd y cysylltiad rhyngom ni, a'n cariad tuag at fyd Duw. Daw darlleniad heddi o Efengyl Mathew, pennod 11, yn darllen adnodau 16 tan 19, gwedyn o adnod 25 hyd ddiwedd y bennod. Sut mae disgrifio'r genhedlaeth hon? Mae hi fel plant yn eistedd yn sgwâr y farchnad yn cwyno am ei gilydd, fel hyn. Roeddwn ni'n chwarae priodas, ond wnaethoch chi ddim dawnsio. Roedden ni'n chwarae angladd, ond wnaethoch chi ddim galaru. Am fod Ioan ddim yn bwyta nac yn yfed fel pawb arall, roedden nhw'n dweud 'mae yna gythraul ynddo'. Ond wedyn dyma fi, mab y dyn yn dod yn bwyta ac yn yfed, a ma nhw'n dweud, Y bolgi. Meddwyn sy'n diota a stwffio'i hun ydy e. Ffrind i'r twyllwyr sy'n casglu trethi i Rufain ac i bechaduriaid eraill. Gallwch nabod doethineb go iawn yn ôl pa mor gyson ydy'r dadleuon. Bryd hynny dyma'r Iesu'n dweud fy nhad arglwydd y nefoedd a'r ddaear, diolch i ti am guddio'r pethau yma oddi wrth y bobl sy'n meddwl eu bod nhw mor ddoeth a chlyfar, a'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach. Ie, fy nhad, dyna sy'n dy blesio di. Mae fy nhad wedi rhoi popeth yn fy ngofal i. Does neb yn nabod y mab go iawn ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn ond y mab. A'r rai hynny mae'r mab wedi dewis ei ddangos iddyn nhw. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rho fi orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau, er mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Every generation blames the one before And all of their frustrations come beating on your door meddai Mike and the Mechanics yn eu cân boblogaidd The Living Years. Mae'n mantra cyfarwydd sy'n cael ei chanu gan bob cenhedlaeth. Roedd pethau'n well bryd hynny. Mae pethau'n waeth nawr. Gall newid fod yn anesmwyth, hyd yn oed yn frawychus, ac mae'n llawer mwy cyfforddus i aros yn y gorffennol. Dwi'n cael fy atgoffa o eiriau arall o nofel LP Hartley, yn 1953, The Go-Between. Dyma fe'n dweud, Gwlad estron yw'r gorffennol, maen nhw'n gwneud pethau'n wahanol yna. Mae cyflymder y newid yn llethol ar hyn o bryd. Mewn technoleg y cyfryngau diwylliant, materion byd eang, gwleidyddiaeth gartref ac efallai yn enwedig yn yr eglwys, anodd adnabod Cymru heddi wrth gymharu â'r genedloedd yn bodoli gan mlynedd yn ol. Ac felly dyn ni'n edrych yn ôl ac yn ffeindio'r gobaith yno. Ond mae Iesu'n dweud bod hynny'n ddibwynt. Mae'n dweud bod pob cenhedlaeth fel plant yn chwarae gemau yn yr awyr agored. Un grŵp yn chwarae yng ngladdau. Un grŵp yn chwarae priodasau. Dyn ni ddim yn gwybod be dyn ni eisiau. Daeth Ioan Fedyddiwr gan ymprydio ac medden nhw fod ganddo gythrel. Doedd Iesu yn hapus i gael ddiod yn gymdeithasol a medden nhw fod ganddo gythrel. Dyn ni'n cael ein anodd i weld ffyrdd Duw oni bai bod nhw'n ffitio i mewn i'n fframwaith ni. Newch ni wrando ar y darlleniad unwaith eto. Sut mae disgrifio'r genhedlaeth hon? Mae hi fel plant yn eistedd yn sgwâr y farchnad yn cwyno am ei gilydd, fel hyn. Roeddwn ni'n chwarae priodas, ond wnaethoch chi ddim dawnsio. Roedden ni'n chwarae angladd, ond wnaethoch chi ddim galaru. Am fod Ioan ddim yn bwyta nac yn yfed fel pawb arall, roedden nhw'n dweud, Mae yna gythraul ynddo. Ond wedyn dyma fi, mab y dyn, yn dod yn bwyta ac yn yfed, a ma' nhw'n dweud, 'Y bolgi! Meddwyn sy'n diota a stwffio'i hun ydi e. Ffrind i'r twyllwyr sy'n casglu trethi i Rufain ac i bechaduriaid eraill. Gallwch nabod doethineb go iawn yn ôl pa mor gyson ydy'r dadleuon. Bryd hynny dyma'r Iesu'n dweud fy nhad arglwydd y nefoedd a'r ddaear, diolch i ti am guddio'r pethau yma oddi wrth y bobl sy'n meddwl eu bod nhw mor ddoeth a chlyfar, a'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach. Ie, fy nhad, dyna sy'n dy blesio di. Mae fy nhad wedi rhoi popeth yn fy ngofal i. Does neb yn nabod y mab go iawn ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn ond y mab. A'r rai hynny mae'r mab wedi dewis ei ddangos iddyn nhw. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau. er mwyn i chi ddysgu gen i. Dw i'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dw i ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Mae Iesu'n dweud, Dere. Dere os wyt ti wedi dy bwyso i lawr gan feichiau trymion. yn enwedig ffordd o fyw grefyddol drwm, gymaint o reolau, cymaint o bryder am sut dwi'n edrych i eraill, wedi fy niflasu cymaint gan bobl eraill, mor bryderus am y dyfodol. Mae'n dweud, Dere. Dwi am ddod i'r Iesu. Gyda'r beichiau dwi'n cario pryderon am fy nheulu, priodas, partner, plant. Dw i am ddod i'r Iesu yn cudio'r pethau toredig yn fy mywyd, perthnasau, siomedigaethau, colli ffydd, Y cleisiau a'r creithiau o brofiadau poenus yn yr eglwys. Dere, mi rodda i orffwys i ti. Gorffwys dwfn i dy feddwl a'th hemosiynau. Gorffwys sy'n adnewyddu ac yn adfer. Gorffwys sydd bob amser yno. Gorffwys yng nghanol dyddie a nosweithie prysur. Dere a chlyma dy hun wrtho i, meddai Iesu, a gweld pa mor ysgafn ydy hi. Dw i'n gwyddio y caf weld ysgafnder ei fodolaeth ef yn fy mywyd i, nawr. Duw cariadus, dyn ni'n diolch i ti am yr amser hwn da'n gilydd. Wrth i ni wyddio gydag ap Gweddi Dot Pre, dyn ni'n cofio am y Gymanfa Gyffredinol sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon ym Mhorthmadog. Achosion newydd sy'n cael eu sefydlu yn Craig Blaenau, Ffynnon Llandysul a Chapel y Bont, Pontypridd. Dyn ni'n cofio'r eglwys Bresbyteraidd yn India. Dyn ni'n gwyddio dros ein gweinidogion a bugeilied, gan ddiolch am eu gweinidogaeth dros y blynyddoedd. Dduw a danfonwr, danfon ni. Dduw a ddanfonwyd, tyd gyda ni. Dduw sy'n nerthu'r rhai sy'n mynd, grymusa ni, er mwyn i ni fyn am byth ac i bobman gyda ti, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen.